Kan Chief Minister in Pu Lalduama kan Chief Minister in Government Law College Fresher Social and Felicitation Programme July ni sawmthum leh pakhat, sanghnih leh sawmhnih paruk a thu sawiah khanin Mizoram Accord kan tih thin hi a tak takah chuan Memorandum of Understanding a ni a. MNF leh Union Ministry of Home Affairs te sign niin Mizoram aiawh a tling phak lo. Party pakhat leh Ministry of Home Affairs te inkar thuthlung chauh a nei a. Tin, ILP hi a tawpna chu Central sawrkar kutah a awm a, Central-in a duh chuan a titawp thei tih a sawi hi a hmasa berin react ka duh a ni. Kan Chief Minister hian ka thusawi bul tanna chuan Mizo hnam pawi a sawi a ni. He a thusawi hian legal. Dan leh hrei leh political debate a cho chhuak nasa nghal em em mai a. Mizoram aiawh a kan thlan pa berin chutia kan ram leh hnam in bung thar a kai na leh inrem na in a ken tel kan in hum him na India constitution article za thum leh sawm sarih leh pakhat na G pawh chu rin hlel awm ah a chhuah ta a. Kan inremna ngaihhlut em em pawh chu nep takah chhuahin thil ho ang reng tak leh thil nghet lo angin min chhuahsak hi a pawi tak tak a. Mizo mipui pawi a sawiin hnam movement avanga tuar nasa mi mal leh chhungkaw tante phei chuanin thulungchhiat thlak tak a ni a ni. Chuvang chuan keini pawh hian kan ngai thu tak hle a, vawiinah hian kei pawh hian ka thusawiah hian Mizoram mipui hriatah leh kan party mipui hriatah hian sawi ka duh a ni. Mizo hnam movement kha Mizo zawng zawng ta a ni a, a man kan pek pawh a sang lutuk. Party pakhat mnf te ta bill pawh a ni lo. Chhung tin tawrhna, nunna leh thlantui far te, riltramna leh mualphona tam tak pal tlanga a man pek a ni a. Sipai tih duhdahna te, Aizawl khawpui bawm te, in leh khawhal te, tih luihna khawhmun sawn te, chaw leh ei tur tlak chhamna te, Ni tin zan tin khawtlang, thlabar leh hlauhna kan awm chhan te leh a dang tam tak te avangin he kan inremna hi a lo chhuak a nia. A man kan pek hi a sang em em a ni. Tun thlengin Mizo nula tlangval hnam tana mar tar te, pial lei daia zal ta, an ruang pawh lak thei loh tam tak an la awm a ni. Dik taka sawi chuan khang kan hnam mar tar te khan kan vawiin atan hian an nak tuk an hlan a ni. Mizo mipuite ngenna anga inremna dawhkan kil chauh kan ni a, kan hnam sipai te an in surrender reng reng lo. Mahnia ro inrel independence chu ni rih lo mai la kha kan inremna memorandum of settlement kha kan political genesis a nih avangin Kan ngai hlu em em a ni. Chumi na ken tel India Constitution a ziah luh thar, New Insertion to Constitution, Article za thum sawp sarih leh pakhat na G te, Nge lo na, Zel din thu bawl ang leh Mipui ti ral khel zawng a kan Chief Minister ber in thu a chhak chhuak hi hruai tu ropui te tawng dan tur a ni lo tawp tih vawiin a hen ka sawi duh a ni. Kan ram hotu pa ber hian mipui hnenah ngaidam dil ngei rawh se tih hi vawiina ka thusawi a ka sawi duh a ni. Inremna tihlawhtling duhtu India sorkar tan pawh rilru natna tham a tling niin ka hria tih hi a hmasa berin kan sawi duh a ni. He kan thu hriat hian kan Mizo thawnthu kung awri min ti hrechhuak tlat a.

Tia Awkisang leh rum tak sakei bak nei hahum ang mai a, in ring tawk aw phaw thir an a chhuah chuan Huai aw, huai aw tiin khuavang ho te an kiang dawr dawr mai ni. Khawvar lamah phaw thir a mut a lo chhuak ta a, Hrangchala duty a lo hun ve ta a. Zawn a ngai, tumaw ka lam thuam a riak tih chu hlau leh tap tuau chunga Kawthira leh hrangchala phaiphek hnuaia kam keilu kan tuk sawk sawk, kan sah sawk sawk tih Kawthira champianpui chu Hrangchala'n aw sin leh inring tawk lo taka han sawi ve chiah chu Dawi aw, dawi aw tiin khuavang hoten kung awr in la ta ni. Hei tuna kan ram dinhmun chiah niin ka hria. Kan ram hruaitu pa ber hi a aw a sin hle in ka hria tii vawiinah ka sawi dun i. Naga leader ropui AZ Fizoa khan India nen an inbiak lai khan a ni i India leh Naga te hi kan inrem dawn tak tak a nih chuan kan Naga chawhmeh nghathu ui leh a khuni ui zawng zawng te nen hian Indian te hian min pawm ang maw tih a sawi a ni. kha thu sawi lai khan tial leh ringhlel ang reng takin a sawi a. Chu chuan India a ngam zia leh Naga mipuite duh thlang thei zawk ang hiala a chhuah a ni. Ramri hung chungchangah pawh Chief Minister Nifirieua leh a hote chuan huaisen takin Nagaland chuan ramri hung kan duh lo tih an adawp a, tun thlengin An la hung lo mai a ni. Mahni ram leh chanvo te pawh kan humhalh ngam lo chuan tunge maw min zahsak ang le? Kan hmanraw neih chhun ang ang te pawh kan hlut sauh sauh zawk dawn lawm ni? tiin vanah hian ka sawi duh a ni. Ti tak takah chuan democracy hi a tirah chuan Greek khawpui pakhat Athens a direct democracy hmanga hman hmasak ber a nia. Direct democracy ti awmzia chu pa ho ten lo kal khawm a, an chhuak khawm a, an khawtlang tana thil tul zawng zawng te anmahniin an inrel a, chutiang chuan democracy hi bul tan a ni. Hun lo kal zelah mipui an lo pun nasat avang te leh remchan zawkna tam tak nih a ngaiin indirect democracy a tawi zawngin tuna kan hman ang mipui aiawh te thlan ang model hi a lo piang ta a ni. Democracy sawrkar hi mipuite ta, mipuite siam leh mipuite tan, Government of the People, By the People, For the People, a ni angin mipuite duh dan lo chuan a kal tak tak thei lo. Tuna kan CM bawk hian an party chhung inkhawmah khan a sawi nghe nghe in ka hria hetiangin tuna roreltu mipui thlan sawmhnih leh pasarih te hian Kan duh danin ro kan rel dawn a ni mai a ni. Lo sawi lo sawi a ngai lo an ti mai kha chu a democratil a democratic lo tak zet zet a ni. Mipui duh dan leh mipuiin an thlan chhan te ngaihtuihin thinlunga chutiang pai chung chuan ro kan rel tur a ni a. Tun laiah phei chuan mipui ten platform an nei tha tawh a, social media te an voice an ti chhuak nasa a, chung te chu ngaichang chungin ram hruaituten ram ro an rel tur a ni. Tin, August ni nga Sanghnih leh Sawmpakua Jammu and Kashmir-in Article za thum sawm sarihna hmanga Special Category Status a neih, Central Sorkarin a nuaibo Abrogates te nen hian inte khin tur kan ni lovang. An ni issue hi chu a dang daih a ni. Sakhaw pahnih Hindu leh Muslim chungchang thu a ni. India independence ruala independence ve tho Pakistan chu Mohammed Ali Jinnah ho khan Muslim ram angin an inrelbawl ve ta kha a ni a. Kha mi hma atang khan Hindu leh Muslim te kar boruak hi nasa tak a lo awm tawh sa hrim hrim bawk a. Chu chiah chu British ho te khanin an hmanraw hman thiam ber, divide and rule, ki pawimawh ber atan an hman a ni. Tichuan, colonial ruler ten India ram an chhuahsan dawn khan ramri an siam duhthusam lo leh fel hlel a tam em em a ni. Entir nan, hei kan thlang lawka Sylhet Demarcation an siam te, keini hei Chin hote nena indaidanna ramri min siam sak ang chi te, thil fu tawk lo, hnam cheng ho ngei ngei tura lang te, cheng ho ta lo te hi kan awm theuh a ni. Chu dinhmun chiah chu tuna Jammu and Kashmir hi a ni a, a bil atangin a tira atang hianin a tho lo sa hrim hrim te pawh tila kan sawi sual awm lo ve. Chuvang chuan zawi zawiin politics a lo inmung zel a, thiam takin development te leh demography manipulations hmangin article za thum leh sawmsarihna chu nuaibo a lo ni ta a ni. Hautu an chaute pawh ni ve mahna le. Keini nen erawh chuan inte khin chi a ni lo. Keini tribal hnam tlem tak te leh vulnerable tak te hi India sorkar hian zah lo takin hnam dang te chim ral turin min tih hi a rinawm lo a ni. Tin, Article zatum sawmsarih pakhat na G a tar la nangin Central sorkar in a dana pass te ho reng reng te pawh Mizoram Legislature in A adopt loh chuanin Mizoramah valid lo ang tih te hi za lo tak hian India sorkar hian an ti dawn lo tih hi kan innghahna a ni. India sorkar pawhin sah tak leh a ngaihlut tak inremna leh chumin a kaihnawih Mizote inhumhimna, inner line permit, te hi ram hruaitu mipui aiawhten diriam taka kan sawi a nih loh chuan, India sorkar pawh hian a thiat mai mai lo vang tih i ring ang u. Tin an thiat dawn a nih chuan mipuite leh kan aiawh ram hruaitute pawh an tang tlat ang chu le. Kan siamin kan inremna zah tak narrative mak tak politics a rawn thar thawh leh hi thangthar ten mak an la ti telh telhin a rinawm. Awle tunhnaia kan ram hruaitu lu ber ina A thuchhak chhuah hote hi a mak tak zet zet a, ram khat hruaitu pa ber ka atanga chhuak atan chuanin mipuite hian mak kan ti a, ram hruaitu tur atan chuan mi huaisen leh mipuite thlavang hauh ngam kan mamawh lai a, sorkar hnena dawi aw India sorkar leh sorkar hlau zawkte nei ang maia dawi aw a chhuah hi mipuiten mak kan ti em em a ni tih hi. kan sawi duh a ni. Tin, a pahnihna chuan kan sorkar zpm kaihruai hian mipui pawi a sawi a ni tih hi sawi leh ka duh a, pakhatna chuan restricted tender chu a zual zawpui vai hlenhlo ti nge dik anga phung velh ang mai a pung tual tual ta mai a ni. Pu Duama kan CM hi Ka zawt a ni vawiinah hian ti lo tura intiam nana na engatinge khaw enga Mizoram mipui mithmuh ah leh hriat veka blanket approval a pek leh si tih hi ka zawt duh a ni. Blanket approval tih awmzia chu a bupui a pek tihna ni ber ang chu A hlawp hlawp a pek, a piecemeal teh teh a pek pawh ni lo. A hlawp hlawp a pek hi chu thil dang rilru pu hi an ang mah mah a ni. Kum sanghnih leh sawmhnih leh pathum inthlan campaign laia khati lai sorkar kal mek te tihsual lian ber anga mipui hnena kan sawi thin kha a nih ngei kha leh tuna kan restrict tender blanket approval kan pek hi Engtinge in, engatinge in sawifiah, in sawifiahna chi tin renga in sawifiah, in sawifiah ngaikhawp a he approval hi kan pek tak le tih hi vawiinah hian kan CM ka zawt a ni. Hmanhinah Unati lawn ka la a ti a, TV interview ah chiang takin a sawi a. Amaherawh chu Assembly session chumi hnu lawkah chuan Unati lawn ka faten lak an tum hi tunge sawisel thei tia a sawi mam chawp leh ta mai kha Mizoram mipui mak tih a hlawh tak zet zet a ni. Tin vawiin hian he platform kal tliang tlang hian kan CM hi ka zawt nawn hle a ni. He Unnatti loan hi a la ngei a nih chuan, a la lo a nih chuan a lak lohna emaw a lakna document, leh a lak zat mipui hnuah show rawh se tih hi ka sawi duh a ni. Mipui ten bak kan ti, ka la ka la lo ti ti kuah lah hian a la a nih chuan a lakna document hi mipui te hnenah show rawh se tiin vawiinah hian ka zawt a ni. Congress Party Vice President ni ta pakhat phei kha chuan lengpui ram hralhna atanga crore sawm emaw thuar tham a dawn thu kha chiang takin a hriat thawi thu kha a sawi a nia. Heng ten teh nuai te nen hian mipui hian mak kan ti em em a ni. Tin a zat te hi a tam lutuk. Ram danga scam lian tak tak an sawi zat ang zet. pawh pel hial khawp a ni a. Mizorama thil thleng, Kristian rama thil thleng nen phei chuan a inhmeh lo tak tak a ni tih vawiinah hian ka sawi duh a ni. A pathumna, kawng chhe lutuk mawlh mai hi, issue based tak tak leh election oriented lutuk hi chuan sorkar hi kal teh suh se. Mizoram mipuite development centric in kal tawh zawk rawh se. AMC in thlan dawn avanga Aizawl kawng an siam mam laiin khawkar kawngte a che lutuk. Kum sawmpanga daih kawng siam leh zpm sawrkar ruala kawng chhia a bo nghal tur min tiam kha kan la hre reng e. An thaw dan tur concept leh hmanrua high tech digital instrument an hman Tur nen lam tuna kan CM hian a sawi kha a ni a, Lunglei panna ATL road te hi siam a nih rual hian Lunglei leh chhim mipui te kan lawm em em a. Amaherawh chuan siammuang lutuk, mi an chhawp te hrim hrim pawn chemuang lutuk hi kan mang ang a ni, chhim mipui te pawh kan mang ang a ni. Damlo leh chhiatna a lo thlen thu lah te hian he kawng hi chak takin a zawh hleih thei ta mang lo. NHIDCL te hian kan state chunga national highway te hi an project te hi siam lo ta ang se kan state budget a kan enkawl kan sum eh kan sorkar ina a enkawl road te hi kawng te hi a hmuhsit awm ngawtin ka ring a ni. An Union Minister Kiren Rijijua chhim lam kal pawh khan heti em em a Mizoram kawng a chhia hi mak ka ti a ni tiin a sawi a ni. He sorkar hian an intiam na ang ngeiin kum sawm panga daih kawng te tin zpm sorkar rual chuan kawng chhia a bo dawn tih te hi mipuiten kan la hre reng a ni tih hi vawiinah hian ka sawi duh bawk a ni. A pathumnaah chuan Leiba hi kum Sangni sawmhnih pathum campaign lai kha chuan mnf sorkarin law na puk nasak zia leh a hma sorkarte nen inbelh bawmin Mizoramin Leiba Mizoram chu Leiba khurpuiah min hnuk lut a ni. Chuvang chuan Mizoramin hma eng a nei chau hle a nei lo titlukin mipuia thu kan than a ni. Tuna kan siam ngei pawhin supplementary demand te chu sawi ho lova ruling ten an duh duah dana betjek Assembly House pampui turan rawn chhawp chhuah anga a sawi thin te kha a la rei lo mang e. Tun sorkarin Labour a nei te hi tun sorkar Labour chuan sorkar kal tawh te Labour chu a khum zak a ni. Kum thum pawh rorel lo rorel lo ah hian an Labour Pu ka hi a nasa em em a ni. Asian Development Bank atang te, World Bank atang te, RBI atang te leh hun dang atanga loan kan la ve lo ang an lo ti dur dur thin te chu. Tunah Health Care Corpus Fund atan te Asian Development Bank-ah crore sang khat chuang an han la leh te hian mipui mak ti a hlaw a ni. Labour pungchak lutuk te hian mipui mak tih a hlaw a ni. He sorkar rorel dan hi mipuiten mak tiin kan thlir a ni tih hi Vena hian ka sawi leh duh bawk a ni. A dawt lehah chuan MSSB thliah a nih avangin kan ram inbuaina kan tawk a ni tih hi Vena sawi leh duh a ni. Thalai hna zawngte tan fair tak leh chak taka Mizoram in hna an lak vat vat hi thalaite duh dan a ni a, tin sorkar mamawh pawh chu chu a ni Sorkar hna ah pension leh mitthi te vangin post hlawh kha lo tam tak a awm a, vekuam tunah hian a awm mek a ni. Tin, sorkar hmasa khan fair takin MSSB hmang hian hna kan la a ni. MNF chhungkua ten induhsak tia Han mualpho na kha kan neih awm pawh na lang lo. Fair takin thalai te tan ka thu hriat chin chu MSSB ina an question set te hi a har mah mah a ni. Thalai ten kan zo mang lo ni tih te kha ka hre thin a ni. Amaherawh chu political revenge lak tum na ang hrimin he sorkar hian vawi leh khat a thiat ta ringawt mai a. Amaherawh chu MPSC thuam chak leh bawk si lo a, tun ang hian kan tawng zo ta a ni. MPSC chu a capacity-in a zo ta lo a, an system kalpui ten a lo zo ta lo a, he sorkar-in a thuam chak bawk si lo a, chuvang chuan thalaite hma khua he sorkar-ah hian a chhe em em a ni tih hi ka sawi duh a ni. Kan zirlaite leh competitive exam hote tan te, tih tak zet zeta lehkha zir hote tan te, tuna kan MPSC-na result an han ti chhuak a, Dik fel hlel a lo awm fo mai ang chi te chuti laia a tanpui tura kan sorkar ina kan lo ruat em SSSB he sorkar ina an thiat ringawt te pawh hi mak kan ti a ni. Chuvang chuan he sorkar hian thalai te hma ngai rawh se tiin kan sawi leh duh bawk a. Tin, thil mak tak chu tu hnaiah hianin he MPSC harsatna leh buaina zirlaiten an complain a office kal tur te an dan hnaah hian a en fel tura sorkarin IS officer a ruat thar chu tunah hian ei rukna thubuaiah lo awk leh ta a ni. He sorkar hian kan Chief Minister Pu Lalduama kaihhruai sorkar hian thalaite hma khua a ngai lo a ni tih hi chiang takin a langin ka hria a ni tih hi kan sawi leh duh a ni. A Dawtliah chuan ka enkawl ve thin kan hotute zara ka enkawl ve thin. MYC thawmtheia va reh ta ve. India leh mite mithmuaa Mizo te kan hmai balna UPSC a kan chet chhiat zia te leh kan thalai te competitive exam a an tlin thei lo na te kha kan sorkar liam ta khan theih tawp in myc kal tlang te khan hma kan la a. Kan CM zaum tak kha tih lai a, kan CM khan a budget ah te min pe a, thalai te tan crore tel, Competitive exam na tur chungchang te pawh kha kan budget a reflect in kan dah a ni. Chung kal tlang chuan Delhi lama IAS coaching tha ber ber ho te kha kan sign pui a nia. Vajiram and Ravi tih te India rama number one hauh reng thin te Ravi um um um. Vision IS te, ALS te ho te kha kan sign pui kha a nia. Khang kal tlang khan kan thalai promising zual ho te phei che chu Delhi a an an coaching an academy ah te tam tak kan thawn hman a ni. Tun sorkar ah hian a reh ta hmak a, kom thalai te zingah competitive vibe pawh a awm ta mang lo reng reng te hi. He sorkar hian thalai te hi mut mawh hnar mawh ah hian a nei lo a ni tih hi kan hmuh dan a ni. Kan sorkar khan vaibel chhet engemaw zat hmangin competitive exam ah thalai te hmansawn theihna tur te khan hma kan la a. Nurse te tana sap ramah te leh hmun danga an kal theihna tur te hma kan la a. Chutiangin na hnuai hnung te leh engemaw thawktu te tan pawh Hma kan la bawk a, tin Ministry kan hma mi ten a sum leh pai an lo dah ho te nen tang kawp in tuna MYC hmun hma zawng zawng te hi Vaibel chhe sawm leh pariat tel man kha building thar te kan sa a, Aizawl ah te kan CM in Mineko ah a hmun te min ngaihtuah sak a tiang chuan Building ropui tak te kan sa a, infrastructure ropui tak te kan hnuchhiah a ni. Tin, sership ah te leh lunglei ah te pawh chutiang chuan building ropui te kan sa a. Khang kan tih ang dek a ka he sorkar hian thalai te pual tan te pawh hian ti ve rawh se, thalai te tan hian an hmangai in hna thawk ve rawh se tiin vawiin ah hian kan sawi duh a. Tun anga kan sorkar a kal a nih chuan, Unnati loan ka la la lo tih chungchang ah te, An kawngpui chhe lutuk zpm sorkar ruala bo tur anga an sawi te, restricted tender ti lo tur an intiam te, chutiang zel in kan kawngpui chhia a bo nghal tur thu te heng zawng zawng hi mipui hnena an intiam ang nge hian he sorkar hian. rorel rawh se tiin vawiinah hian kan sawi duh a, chuvang zawn tun ang an kal dan ang a, mahni ti dan loh dan ang, sawi loh dan ang hlir an awm a a nih hi chuanin hnam pawi an sawi ni tih hi ka sawi duh a ni. Awle hei hi vawiina ka thusei theih chin ni se ka lawm e.